हमरा मैसेंजर पर में किछ आदमी मैसेज केने छथिन बुझ गेलिए अगर फेसबुक के कमेंट में रहते तो हम पक्का अहाँ सबके देखा दितों मगर वो मैसेंजर पर मैसेज केने छथिन और किछ गलत नहीं लिखने छथिन ताहि दुआरे हम अहाँ सबके ई मतलब नहीं देखा रहल छी नहीं देखायब बाकी ओ जे हमरा से मतलब पूछने छथिन से हम अहाँ सबके बता रहल छी तऽ सबसँ पहिने सब गोटा के प्रणाम नमस्कार हमरा तरफ से ओ हमरा पूछने छथिन जे अहाँके मैथिलीके घर जाना आना अछि अहाँ मैथिलीके घर जाय अबै छियै हुनकासँ सम्पर्क अछि तऽ अहाँ किछु बाजि नहि रहल छियै तऽ देखियौ हम अहाँ सबके एतबी बात कहब कि हमरा पॉलिटिक्स के बारे में किछो नहीं पता यऽ और जे चीज के बारे में नहीं पता रहत तऽ हम ओ चीज बजनाइ उचित नहीं बुझे छे बुझि गेलियै ताहि दुआरे हम किछु नहि बाजि रहल छी आओर बात कही मैथिलीके तऽ देखियौ हमरा मैथिली पर मे बहुत गर्व यऽ कहबै किया गर्व यऽ तऽ एक तऽ संगीतके दुनिआसँ देखियौ जे कतयसँ कतय ओ ओतबीटा अवस्थामे पहुँच गेलखिन जे देश विदेशमे हुनकर नाम चलै छै के नहि चिन्है छै आइके डेटमे ठीक छै और दोसर बात यदि मैथिली हमर बेटी रहितथि अहाँके बेटी रहितथि तऽ हम अहाँ की फील करितियै से कहू पहिले हमरो सबके गर्वसँ सीना की कहै छै चौड़ा भऽ जैतै गर्वसँ सिर ऊँचा भऽ जैतै अहूँके भऽ जैतै यदि अहाँके बेटी रहितथि तऽ और दोसर बात ओ विधायक में ठाढ़ भेल छथिन तऽ एहिसँ कतेक मतलब ई बहुत बड़का बात भेलै बुझि गेलियै कि विधायक में ठाढ़ भेनाइ ई बहुत बड़का बात भेलै और एहि जगह पर में यदि अहाँके बेटी रहितथि हमर बेटी रहितथिन तऽ हम अहाँ की करितियै की मतलब की कहू जे मतलब हम बता नहि सकै छी कि हम अहाँ कते खुशी महसूस करितियै से एक बेर अपन अंतर आत्मा से जरूर पूछि लियौ बुझि गेलियै तऽ हम बहुत गर्व महसूस करै छी कि एकटा मिथिलाक बेटी संगीतके दुनिआँसँ पहुँचके आओर एकटा विधायकमे ठाढ़ भेनाइ बुझि गेलियै तऽ ई बहुत बड़का बात भेलै बुझलियै जेकि अपना मिथिलामे खाली घूँघट छलैए घूँघटके अलावा किछु नहि छलैए बुझि गेलियै से यदि ओ घूंघटके दुनिआँसँ निकलि कऽ आइ ओ विधायक भऽ गेलखिन तऽ भऽ जेथिन हम भगवानसँ इएह कहै छियै कि जीत होय मैथिलीके जीत होइन बुझि गेलियै तऽ यदि ओ विधायकमे जीत भऽ जाइ छनि हुनकर जीत जाइ छथिन तऽ आओर मतलब जे एखन कनि संगीतके दुनिआँमे जेहो कनि मनि बचल छै आ विधायक के बाद बुझियौ जे हुनकर कोन अहाँके नाम हेतै कतेक नाम हेतै बिहार के और मैथिलीए टा के नाम नहि हेतै संगे संगे बिहार के सेहो नाम हेतै और कतेक कम अवस्था मे विधायक बनि गेनाइ इहो बहुत बड़का बात भेलै ताहि दुआरे से देखियौ हम एकटा बात कहऽ चाहै छी हमर ई बात किनका नीक लगतनि और किनका खराब लगतनि से हम नहि बुझै छी अगर किनको खराब लागत तऽ हम क्षमा चाहे छी बुझ गेलिए बाकी हम वह कहे छियन भगवान से प्रार्थना करे छियन कि मैथिली के जीत होन बुझ गेलिए क्या तो मैथिली जगह पर यदि हमर बेटी रहते तो तैयो हम कहतिए कि हमरो हेते कि हमर बेटी के जीत होते अहाँ के बेटी रहते तो अहूँ के मन में सह रहते बहुत बहुत धन्यवाद